Öňki wideomyzda biz täzeje Nodenk Pro-ny korobkadan açypdyk. Bu günki wideomyzda bolsa biz smartfonyň doly obzoryny ederis hem-de ol barada giňişleýin gürleşeris. Ilki bilen bellemeli zadymyz-a bul dizaýn. Smartfon öz bahasyndan diýseň gymmat görünýär. Onuň arka tarapy aýnadan ýasalan, gapdallary bolsa plastikden. Smartfonyň sag gapdalynda barmak yzy okaýjy skaner hem-de power knopka, şeýle hem ses gataltýan hem-de kiçeltýän knopkalar bar. Dogrymy aýtsam, meň özüm azajyk kiçiräk smartfonlara öwrenşen, şonuň üçin maňa knopkalary basmany azajyk kynrak. Ýöne sizde eger-de Redmi Note dokuz, Note on, on bir bar bolsa, onda bu smartfonam siziň eliňizde gül ýaljak oturar, arkaýyn ony ulanyp bilersiňiz. Smartfonyň ýokarsynda iki port, goşmaça mikrofon, üç ýarym millimetrlik jack hem-de stereo ses üçin ikinji kolonka bar. Aşagynda bolsa Type-C zarýad bermek üçin, sim-karta salmak üçin slot hem-de birinji esasy dinamikler ýerleşdirilen. Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda smartfonlar öň tarabyndan hiç hili bir-birinden üýtgeşik bir tapawutlananok. Ýöne esasy aýratynlyklar arka tarabynda, imенно şo kameralar blogyndadyr. Bul smartfonyň kameralar blogy Samsungyňkyny çalaja ýatlatýar, ýöne belläp geçmeli, çalaja ýatlatýar. Xiaomiň öz ýörite bir dizaýn dili bardyr, onam ýatdan çykarmaň. Umuman aýdamyzda, dizaýn boýunça bu smartfon diýseň owadan, hem-de ýene bir sapar belläp geçýän, öz bahasyndan has-da gymmat görünýär. Owadan bolyn ýöne armanj barmagyzda galýada glýansow bolansoň. Umuman aýdamyzda bu smartfonda häzirki zaman funksiýalaryň hemmesi bar. Ekran bolsa öz bahasy üçin diýseň gowy. Ol alty altmyş ýedi dýuym, üstesinede onda Dolby Vision tehnologiýasy hem bardyr. Ekranyň ýygylygam ýüz ýigrimi gerc, bu bolsa sistemany has-da plawny etýär. Telefonyň agramy bir ýüz segsen ýedi gram. Men Mionware Lite ulanýan, ol bundanam ýeňil, meň üçin bul azajyk agyrrak smartfon bolup duýulýar. Ýöne her kim başgaçarak seretýär-de telefonlara, köp kişi telefon agyr bolmaly diýýär, men bolsa telefon ýeňil bolmaly diýýän. Smartfonyň içinde. Däli Mediatek Dimensity on, segsen çibi oturdylan, Bul çip alty nanometr tehnologiýasy boýunça ýasalan we onuň güýji size häzirki zaman oýnunyň islendigini ýokary derejede oýnamagyna artykmajy bilen ýeterlikdir. Men Asphalt dokuz skeçat etdim, bir sagatlap ony gezekleşip oýnadyk, bir sagadyň dowamynda oýun hiç hili doňmady, iň gyzyklasy telefon çalaja bolsada gyzmady, smartfon Android on ikide esaslanan MIUI on üçde işleýär, operasion ulgam owadan hem-de çalt. MIUI on üçiň owadanlygynyň hem-de çalt işleýşine hiç hili söz ýok. Ýöne bu telefon entek global bazarda satylmaýandygy sebäpli munuň içinde kitaýskiý proşiwka otyr. Gorkmak gerekýär kitaýskiý proşiwkadan Google serwisleri bar hemmeler işläp otyr meselesiz. Ors dilem bar, ýöne käbir ýerlerde terjime edilmedik iňlisçe sözlerem duşup biler. Nodonki Pro-nyň içinde bäş müň miliamper sagatlyk batareýa oturdylar, elli prosent on bäş mindiň içinde, ýüz prosent bolsa kyrk alty mindiň içinde. Diýseň çalt. Indi bolsa obzorymyzyň iň gyzykly ýerine geldik, bul kameralar. Bu smartfon, dogrymy aýdaýyn, biziň tutuş komandamyza haýrana goýdy öz kameralary bilen. Bärde esasy sensora elli megapiksel, gapdalynda sekiz megapiksellik ultra şiroký obýektiw we iki megapikselligi makro obýektiw bar. Dogrymy aýtsam soňky ikisiniňä üýtgeşik bir deregi ýok ýöne esasy elli megapiksellik sensor ol diýseň gowy. Ine häzir siz ekranyňyzda bir iki sanjyk düşürilen primerleri görýäňiz, özüňizem suratlara serediň hem-de kommentariýada baha beriň. Smartfonyň wideo düşürişem erbet däl öz bahasy üçin diýseň gowy, häzir siz ekranda onuň harakteristikalaryn hem görýäňiz. Biziň elimizde maksimalnyý komplektasiýasy smartfonyň onda sekiz gigabaýt ram hem-de iki ýüz elli alty gigabaýt hemişelik ýatgy bar. Ýöne ondan başga-da alty ýüz ýigrimi sekiz hem-de sekiz ýüz ýigrimi sekiz gigabaýtlyk pametli görnüşler hem bardyr. Selfi kamera bolsa on alty megapiksel. Häzir göni siziň öňüňizde birje selfi etýän, oňam nähili düşürişini özüňiz görersiňiz. Meň pikirimçe olam erbet bir kamera däl. Smartfon gara, ak, gök hem-de fioletowy reňklerde satylýandyr. Biziň elimizdäki şu wagt gara reňki, ýöne bizde täzeje açylmadyk gök reňkem bardyr. Geliň ony açalyň hem-de oňa-da seredeýin. Ina olar. Dogrymy aýtsam smartfonuň iki reňkem owadan. Bärde uje her kim özi üçin saýlaýa. Meselem menä şular ýaly gögni alardym. Sebäbi onuň yzy matyby hemde ol el yzlary kän çöplänok. Ýöne käbir adamlar glýant, aýna ýalak, garanam gowy görüp biler, ýöne gynansakda ol el yzlaryny diýseň gowy çöpleýär. Nähili bolanda-da, haýsyny halaňyzda-da bu smartfonlary satyn aljak bolsaňyz, siz arkaýyn Garant Mobile magazinlerine ýüz tutup bilersiňiz. Olaryň salgysy ýüz fontan bazardaky birinji magazin, şeýle hem Gülzemin söwda merkeziniň nolunjy hem-de birinji gatlaryndaky ýerleşen Garant Mobile dükanlarydyr. Maryda ýaşaýan bolsaňyz, Mary şäheri, Kemine ýigrimi ýedi Titow köçäniň ugrunda hem Garant Mobile magazini bardyr. Şeýle hem Garant Mobile dükany hem-de Tehnofos kanaly tarapyndan kiçijek aksiýa. Gülzemindäki Grantmobile dükanyna baryp Technohoz diýen ilkinji ýüz sanyk müşderiň smartfonyna mugtjak dokuz D-aýna ýelmäp bererler.